Sinjuri, llum fl-istudio tagħna għandi grupp hawnhekk, grupp mużikali li dak li huma tampari min jaf fit-tfulija tagħna jew qiegħ ngħidu fl-adoloxxenza tagħna kemm smajna mużika tagħhom. U dawk li forsi huma daqsxejn akbar minnu wkoll min jaf kif għal-edikom minn huma kemm ħajqanqlu nostalġija u kollu jgħidu ej isma' xana u ukoll illa li għattaw ħafna żmien miż-żużija tagħhom nisimgħu il-mużika tagħhom. Sinjuri, bi pjaċir hawnhekk fl-istudio ta' Radio 105 nilqa' lill-Grupp Popolari Extend kif aħna ċal u Erik.
Grazzi tal-istedina, għandek studio vera gustusa u hello, warm, eh, jgħamil għal-kamek. Grazzi ħafna. Mela, għawnek għandi xiftit materjal u għol anki li eh, ġibtuli u verament għatqatlu li nostalġija u għol kif l-għonnet kif nara vajn il-jena Nitpaxxa, litteralment nitpaxxa. Għadkom kemm ħriġtu album ġdid illi isegwi dak illi ħriġtu ftit tal-xurilu sena l-għaddiet illi eh, kien propju eh, l-anniversarju tal-40 sena. Pero għan nitkellmu daqsxejn fuq eh, l-album iġġid. X'wassal biex toħorġu t-tieni volum tal-album Extended ċan? La kellna l-one, irid isir it-twox vera għax għandna ħafna materjal, speċjalment dan l-album huwa bbażat ħafna fuq it-tmeninijiet li huma żminijiet għal qalbna ħafna aħna, barra jġibu nostalġija lill-semmiegħa li qed jisimgħuna u dawk li qed jarawna, lilna jġibulna nostalġija u jdaħħluna f'dinja ġdida wkoll tat-tmenijiet, kienu żminijiet speċjali għalina u f'din il-kollezzjoni ta' għaxar diski li għamilna fuq il-vinyl il-ġdida, jiġifieri Xtend 1984-2024 hekk jismu, għandna l-ewwel volum u t-tieni volum. Dan fih għaxar tracks ħafna minnhom huma tat-tmeninijiet kif qed ngħidu. U jdaħħalna f'dik id-dinja tat-tmeninijiet. Kull min jisimgħu żgur se jerġa' jgħix dik l-esperjenza li konna ngħixu dak iż-żminijiet, dik il-mużika elettronika, dak ir-ritmi, dawk il-beats, Insomma, taħlita li naħseb ħa tintgħoġob ħafna speċjalment mid-delettanti tal-mużika tat-tmeninijiet. Dawk li forsi huma tal-etajiet tiegħi daqsxejn akbar minni dawk li forse l ġurnata nisa isura bħala il-veterani u kolla kif il- Li twilidna fi żmien ir-Rumani. U le, le, mhux daqshekk, mhux daqshekk, mhux daqshekk. Jistgħu jammiraw forsi aktar il-ħoss li għaliex jorbot miegħu kolla kif għadek kemm spjegajt inti Dak is-sens ta' nostalġija tiegħu li Is-sens ta' nostalġija ma marriċ naqbes ħaġa li pereżempju it-trek li ħadna minnu Game of Life għamilna arranġament li għalkemm ska eh, li rappreżenta ska li rappreżenta ħafna il-tmeninijiet, xorta għandha dik il-laqta moderna li għal zazax tal-lum. Naf zazax tal-lum intoġbot ħafna ġviri, dak il-ritmu, dak il-beat u dak il-ħoss, għax il-teknoloġija għal-kemm huma eh, songs għanjiet, biex ngħiduha bil-Malti, tat-tmeninijiet, xorta jibqa' l-fatt li użajna teknika ħafna, teknika moderna, recordings saru ta' ħafna minnhom saru issa, ġifieri l-ħoss huwa pjuttost modern. Ġifieri naf żgħażagħ li ntgħoġob u ċempluli u qaluli, kkummentaw ġifieri fuq il-mużika li ħriġna. Ovvjament din kienet ġdida għalihom għax huma ma kinux jeżistu dak iż-żmien. Imma xorta jibqa' l-fatt li, Il-ħoss il-ħoss li għamilna intoġob ħafna, anki minn zaza. Fil-fatt kont sani ġieli għaddin, għalix il-kanzunetta li semmejt għawnek Game of Life, l għunetta da fil-playlist sana u tindaq bl-aktar mod regolari għawnek u għol fuq Radio 105 ma dik li ħana sejħu la kategorija tal-hot hits, ġiviri, minn dawk li jkunu għedin jindaqqu bl-aktar mod frekwenti. U jina ħafna drabi ninduna meta mużika tkun tajba mux tajt ħanitfa Ħa nitfen bit-triħ u ħa nitfa' l-qalb u noqgħod nisma' l-kanzunetta b'dik l-attenzjoni, però meta inti tkun għaddej bil-xogħol tiegħek, meta inti tkun għaddej bir-rutina normali tal-ġurnata u tismagħha u tieħu gost biha, hemmhekk nikklassifika kanzunetta jekk tkunx tajba jew le. Pereżempju llum stess kont qiegħed hawnhekk fil-kuples fejn naħdmu u kienet għaddejja wkoll dik il-mużika. Donnok bla ma trid tajt tixbidlek l-attenzjoni. Proset, l-ewwel qed ukoll kita din il-produzzjoni u l-mistoqsija tiegħi għal dan kollu hija x'wassal biex tmortu għal dak l-istil ska kien daqsxejn pjuttost avventurus. Illa li xrid tisma' dak it-tip ta' xi ħaġa ta' mużika illi fakritna ħafna fil-grupp Madness, per eżempju, jiena dik il-mużika ta' Madness. Għazmin jittallum kienet esperiment, jiena naħseb illi, naħseb perswazi li kien esperiment Illi rnexxa, però x'wassal biex mortu għal dan għall-ġeneru? Mela,
ħa nerġa' mmur għall-ewwel album, il-Part One. Meta ħriġna l-Part One, ukoll għamilna ħaġa simili bid-diska Nightmares. Dik oriġinjament meta tibniha kienet ska, però meta morna l-istudju u bdejna niżviluppawha, inbidlet minn skam. Issa wara dak iż-żmien kollu meta erġajna ġejna biex nerġgħu nagħmluhom, il-ċari għad tlgħod lil jien nixtieqha tkun l-oriġinali kif ħluqtha, ska. U Nightmares ħarġet ska u kien esperiment li rnexxa ħafna, fil-fatt anke s-song u l-video rawh ħafna nies u semgħuha ħafna nies, ndaqqet ħafna u anke telgħet one fil-charts u hekk. U meta ġejna biex nagħmlu t-tu, isni bqajt meta ġejt għal Game of Life il-Charles għatlu għatlu nixtieq li Game of Life nagħmlu l-istess esperiment bħal ma għamilna fuq Nightmares. Għax toqgħod ħafna biex tkun verżjoni ta' ska. U b'hekk ħarġ, qal iva naqbel naqbel ukoll, qal. U ħriġniha verżjoni ska u l-istess l-esperiment raġa' rnexxa u kif ġara bħal nightmares il-video u tindaqu hekk. L-istess ħaġa ġara fuq Game of Life. Anzi ma ngħidlikx kważi iktar Game of Life għax Nightmares kienet catchy imma di iktar catchy. Fil-fatt kif spjegat kif spjegat tajjeb Charles ukoll anke aktar kmieni Minkejja li hemm dak il-ħoss l-element ska fih però xorta waħda l-ħoss jintgħaraf li huwa ħoss modern, jiġifieri mhux qed tisma' ir-recording huwa modern u hemm anki l-għaliex importanti din tajjeb il-wieħed jifhimha. Kanzunetta trid tkun kompluta meta jkollok produzzjoni kompluta wkoll. Jiġifieri l-ħoss tagħha huwa wieħed tajjeb u Tintgħaraf illi hija mużika moderna, però mbagħad dik il-ħoss ska li hija waħda partikolari. Tiġi eżempju li tgħid inti pereżempju minn ħatija ta' produzzjoni, kompożizzjoni kienet ta' Erik, però bħala produzzjoni hija kompletament tiegħi għax li nesperimenta u hekk anke ħsejjes pereżempju eh, meta tisma' produzzjoni moderna normalment x'jaqlaħħa mill-antik. Pereżempju, qabel, fil-produzzjonijiet l-antiki, biex tisma' bass drum kien ikun xi vwole, eh? Ġifieri bil-kemm tismagħha imma ma tħossix. Illum il-bass drum, il-katuba biex nitkellmuha bil-Malti, ħa tismagħha u ħa tħossha. Dik wieħed mill-elementi li jagħmilha ġifieri il-bass fi produzzjoni moderna jrid ikun b'saħħtu, tont. tħossu l-istess. L-istess fl-antik ma kienx daqshekk, għalhekk tkellimt jien fuq produzzjoni moderna u fuq eh, produzzjoni antika, għax l-iska ta' qabel vera kien hemm l-iska ta' qabel ma ma kienx ma kellux dak il-dynamics. Il-dynamics, per eżempju, ġiblek eżempju waħda minnhom għax hemm ħafna. Eh, il-dynamics li fihom il-produzzjonijiet tal-lum.
Qabel ngħaddu biex nitkellmu daqsxejn dwar l-istorja tagħkom, dawk li għadhom ma semgħux l-album il-ġdid, jew anke forsi l-ewwel volum, x'qed jistennew in-nies? Mhux li jkun fuq Spotify. Qiegħed fuq Spotify diġà? Dal-waqt ikun, dal-waqt ikun. L-ewwel wieħed qiegħed fuq Spotify. L-ewwel wieħed qiegħed.
Bir-remixes kollox.
U
Naf li ħriġtu wkoll il-vinyls, ħriġtu għom CD wkoll l-albums it-tnejn li huma. Hemm u dawn jinsabu għal-beħ nimmaġina fil-ħwienet tad-diski jew l-għanin. Fuq l-ewwel fuq l-ewwel eh, album hemm extra bonus ir-remixes. Fuq il-CD. CD, CD hemm 14 il-track, mhux 10. Mis-sena l-oħra l-ewwel ġna tlieta vinyls. Riġna l-kollezzjoni l-ewwel waħda, mbagħad riġna r-remixes fiha erba' tracks li jkunu twal, kif taf inti, dik li qed iżżomm f'idejk, u issa ħriġna l-vinyl number two kollezzjon numru tnejn. Din hija xi ħaġa interessanti hawnhekk. Forsi l-ġenerazzjoni żagħżugħa mhux ħa tifhem daqshekk dak li ħa nkunu qegħdin ngħidu l-għaliex L-ewwel nett ma nafx jekk għadhomx joħorġu twelve inches illum, għandi d-dubji tiegħi b'mod globali jekk għadhomx joħorġu il-twelve inch version jew inkella saru rari ħafna. U again, kontu avventurużi ħafna erġajtu u ħriġtu hawnhekk din it-twelve inch ikun ma fija erba, erba kanzunetti remixes, ġifieri għandek tnejn fuq kull fuq kull sekk. X'kien il-ħsieb warajha din? Dik kienet xewqa Terik u tiegħi għadna kummerċjalment mhix vijabbli ħafna. Però dik kienet xewqa u bint Merik u Erik qabel miegħi li għalkemm mhux se naqalgħu flus bil-Malti, kienet wertit li nagħmluha f'ħajjitna jkollna vinyl bir-remixes tagħna, hemm żewġ kompożizzjonijiet tiegħi u hemm żewġ kompożizzjonijiet ta' Erik, U kien worth it 100% eh, ġifieri li għamilniha. Għax inħarsu lura, inħarsu lura u nħarsu b'sodisfazzjon lejha. Għamilna kollox, CDs, gazettes, ħriġna albums ġifiri vinyl u koll, imma 12 inch għat ma għamilna. Għadna kmar għamlu xissa ma taħamlu. U t-teċidejna l-bilna li għamlu. Mela, ċala da kem semmejt inħarsu l-ura. Mela, tidux inħarsu daqsxejn lura u nitkellmu daqsxejn ukoll anki dwar l-oriġini ta' Extend.
Jiena Manuel ħankun sinċir miegħek. Jiena sissa hawnhekk f'din id-diskussjoni kont qed fil-ġenna tal-art. Għax jien iktar nieħu pjaċir nitkellem fuq il-preżent u l-futur.
u l-futur.
Il-passat speċi il-passat u dak li hu, aħna għandna memorji sbieħ ħafna, għandna listi sħaħ, x'għamilna u x'magħmilniex, imma jien l-importanti għalija mhux li għamil biss, li biħsib li nagħmel. Qed tifhem? Naqblu perfettament fuq din, però sakemm konna qegħdin nieħdu kafe isfel hawnhekk, sakemm din il-ġimgħa kont qed nitkellem ta' xejn ukoll ma' Erik. Hemm xi żewġ punti interessanti li ta' min insemmuhom Pereżempju, dak il-video famuż ta' Pariġi, x'ġar hemmhekk, forsi n-nies ftit, ftit jafu għada ta' Boys of uh, Boys of Boys of Tomorrow illi dak il-kanzunetta li jiena verament toġobni u Il-bieraħ qed nerġa' nismagħha ftit u litteralment kelli goosebump eżempju. Eh, Ħadtu pjaċir kif eh, smajta, però meta kontu qed tagħmlu dak il-video hemm Erik ħalli f'dejk tispjega li daqsxejn x'ġara u ma ġarax hemmhekk ukoll. Mela, dak iż-żmien konna qed nitturjaw mal-Italja, Monte Carlo, Franza, Switzerland u hekk. Eh, konna għess Sanremo wkoll ġew teatru Ariston u Waqt li konna għaddejjin bix-shows tagħna għadna ejja niġbdu l-locations fejn qed inkunu niġbdu ftit materjal biex meta nislu lura Malta noħorġuhom speċi videos. U to cut a long story short, wasalna Pariġi f'nofs it-tour, Kien filgħodu kmieni, ħriġna ħana kellna bass, ħana kollha lejna li. Ħriġna ħarġeġ il-kameraman ħareġ is-soundman, ħriġna ħna l-bis il-bis dak il-bis soltu make-up ta' malajr u tfajna fuq xam demar, sem xam demar siġi, u il-ħaxix ta' qoddim la fil U tfajn, hemm dak tefa l-speaker, xal id-diska, u għed nimmajmi għaw ġivir biex nixbu l-video. kienet premeditata maġinieri, kienet ippjanata. Eh. Jiena kaxkartom lej Pariġi, krejna bas minn Ruma, għajna tilajn, morna ħadna sem kif erik l-Ariston konna gess, xi żewġ postijiet oħra madwar, eh, fostom eh, ħdej Switzerland ukoll, dejman Blanche, ġbidna video ieħor hemm. U baba jinżel Pariġi u għajna sejrin għat jien irrid nagħmel video mal-Torri Eiffel. Sewa, u tfajn hemmhekk sibna li tagħmel dak iż-żmien Malta konna morru naslu post, immorru naqdu niffilmjaw, sibna tagħmel l-istess, għandna ma jiġi ma ta' l-Eiffel Tower, insomma pjanajna ħadna għax għandna tal-għajna kameraman magħna direttur u ieħor eh, ta' soundman direttur u ma make-up artist kollha konna konna ġifieri kollox kien pjanat. ma tlajniex sempliċiment hekk eh, biex ngħaddu żmien. Organizzat. Kien organizzat, eh, kien basmana, kien organizzat li ehm, ħanamlu din il-biċċa ta' xogħol. Imma li fallilna kien li jiena kont naħseb, jien kont ħsibt li għawek ta' emmek tamel palma tamel Malta, dak iż-żmien Malta, ta' issib ximkien, taqbad u tmur tifilmja. Kont, ħadd ma jgħidlek xejn, illum ma nafx. Jekk għadix l-istess.

biex niffilmjaw hemmhekk aħna sewwa u aħna għamilna ta' minn ruħna li eh, speċi bil-Franċiż ma nafux aħna ta' x'qed tgħid. U da insomma bdejn ħaraq dal-pulizija. Mal sab wieħed, pulizija ieħor li jaf jitkellem bl-Ingliż. U ġi kellimna da bl-Ingliż u beda jfemna insomma. U aħna skuża l u skuża l u dan. U saw spiċċajna minna kompromess miegħu għalinna għalinna Jien ħa ndur dawra ma' dan l-iżolat. Sewwa? Sakemm nerġa' salaw. Bit-traffic li kienu ħejżin. Xi nofs kilometru l u nofs kilometru l Il-biċċa kull minn mar hemmhekk, ħdej lejn fit-tower jaf hemm xeba kobor u affarijiet. Polizija Tunezin beda jifhimna. U żgur, imma aħna ta' forsi ma nifhmux. U għalina kif nerġa' ngħaddi minn hawn, Intom tridu tkunu żżarmajtu kollox u tlaqtu. Ma rridx nerġa' narakom hawn. U aħna għaddejna Boys of Tomorrow nitilgħu fuq l-Eiffel Tower kien joqosna ġifieri u niddedlu miegħu. Ma Dajna bil-Malti ġifieri. Sintendi kontu ħafna zerfleta, il-moħ jaħseb differenti ħafna minn dak li kif naħsbu l il-ġurnata u nimmaġina l-kienet esperjenza. Waħda ngħidlek jiena li qatt Malta, Naħseb l-ambasċatur Franċiż, dak iż-żmien konna ħraqnieh dak il-video, naħseb xi darba rah qatt ma batalina u fittixna ġifieri. Naħseb li dan il-Pariġi għamilna. Semmejtu li wkoll anki San Remo. Semmejtu li l-istorja ta' San Remo, forsi eh, eh, elaboraw eh. daqsxejn żgħira fuq wkoll qabel netu li ġwan Fil-bidu bikri tagħna ġifieri, konna għadna kif intqajna ma' Charles u naqadna u Naħseb iktar jista' jgħidlek ċaħx, eh, għax l-invitation minn għanċaħx ġibni. Eh.
Ejja, eh, l-istoria t-sarim bdiet qabel. Għawak il-ħamrun kelkom wahda, Mrs. De Giorgio għalli ħafilla. Kienet popolari ħafna, kienet organizzatriċi prima klassi, li kienet organizza dawn il-festivals u għamlet kuntat kienet l-Italja u kienet ħarġet xi applications u ġabet xi kantanti minn Malta biex naqtagħlek il-qasir u kienet tellgħatna San Remo nkantaw. Però mhux ġol Ariston, mhux ġol Ariston, ġol il-Casino ta' San Remo. U fost eh, ġifieri li kien hemm kien hemm Martestanti, Vince Fabri, kien hemm oħra, Ignis, kien hemm eh, borġ ukoll u kien hemm jien il-kbar u kien hemm ħafna tfal ukoll magħna. Ħadna sew fil-festival. U insomma, jiena kien hemm ġi wieħed Taljan fuqi għalli jisma' għalli oġobtni għalli u nixtieqek jien organizza festival għalli u nixtieqek terġa' titla' tieħu sehem f'dan il-festival. Jien ħadt pjaċir u żammejt il-kuntatt tiegħu. Biex naqtalek fil-qasir, dak kien il-Passaporto per Sanremo u dan il-festival il-finali tiegħu kienet issir ġewwa l-Ariston. U aħna tlajna Sqallija għas-semi finali, tlajna għall-finali u spiċċajna ndoqqu l-Ariston qabel daqqejna Dar il-Mediterran. U minna konna uħed mill-rebbiħin ma konċa. Ġifiri ma konna uħed mill-rebbiħin. Fl-Ariston. Fl-Ariston fejsir il-festival. Fejsir il-festival ta' Sanremo, ija. Fejsir il-festival ta' Sanremo. Dan ġifiri dik l-ewel kontat li kien sar, kien zmin frar għax niftakar kien hemm il-festival il-kbir, qed isir ġol Ariston meta tellatna Mrs. Giorgio, meta tellatna Mrs. Giorgio kien għal ta' frar. Però mbagħad meta tlajna aħna l-finali kien ħafna ta' Diċembru. Eh, dik is-sena stess, ġifieri, fl-84 qed ngħidu fl-1984. U tlajna hemmhekk u aħna kollha għadna żgħar insomma jien li xraħ wieħed kontu.
Spiċċajna kellna nibdu. Dak il matur eh, Spiċċajna kellna nibdu isimna wkoll. Mela, mbagħad eh, ġifieri imma

Titkellem fuq il-preżent u fuq il-futur. Jiena wkoll nemmen, jien hu pjaċir inħares lura b'nostalġija, però nħares dejjem b'ottimiżmu lejn il-preżent u lejn il-futur, għaliex dak li għadda għadda. Li għadda nostalġija sabiħa tard l-istorja qed ngħidu wara ġifieri ġabet memorja għal Erik, ġifieri ġib memorji sbieħ, ġifieri eh, tifhem ma eh, hekk nibża jiena għandi biża ġovija li jekk nieqaf neħel fuq il-passat Ħa nibqa' fil-passat. Mentri jekk jiena nirsisti biex nimxi 'l quddiem, il-futur għalija iktar huwa li nista' nkun kreattiv, naħseb fil-futur u nippjana. Naqbel, naqbel perfettament. Mela, għandi d-dubji tiegħi jekk għadx kien hawn xi gruppi Maltin li baqgħu għaddejjin għal 41 sena. 41 sena, naħseb illi eh, uniċi fiha l-ħaġa. U 40 sena għadkom toħorġu materjal ġdid u għadkom tferrħu wkoll anke lill-Maltin barra minn xtutna. Nafu li għandkom fil-ġimgħat li ġejjin ukoll mhux ħadd morru sa Sqallija kif semmejt issa però vjaġġ verament twil. Ħanħalli bidejkom biex kallmuna wkoll anke dwar il-vjaġġ li għandkom pjanat għall-Awstralja. Ija, però qabel nixtieq nagħmel Parentesi importanti ħafna. Dan l-album li ħriġna issa l-vinyl kien bis-saħħa tal-Arts Council Malta għax tawna l-fondi eh, biex ikun jista' jsir minn ħolma issir realtà. Ġifieri minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-Arts Council Malta li qed jgħinu ħafna talent Malti biex jiżviluppa u jkompli jimraħ eh, eh, fis-suq bħala arti, qed tifhem? Dik nixtieq nagħmel ringrazzjament kbir, żewwa. Issa fuq l-Awstralja nixtieq nixtieq nirringrazzja l-Mr. Joe Bush tal-Good Day Maltozis Show li huwa show eh, ġewwa Sydney l-Awstralja li jilħaq ħafna immigranti eh, u ħafna familjari tagħhom u Malta ovvjament għax daw telqu minn Malta. Però l-lum għalkemm ħafna minnhom għamlu l-eruq hemmhekk Ġewwa l-Awstralja llum laħqu ġenerazzjonijiet li issa dawn tista' tgħid li t-tielet ġenerazzjoni m'għadhomx Maltin, għalkemm imnisslin mill-Maltin, iż-żgħar, speċi dawk Awstraljani issa, qed tifhem, ġifieri l-ġenerazzjoni Maltija ġol-Awstralja issa kibret ħafna, qed tikber u ftit ftit diżgrazzjatament qed tinqata'. Imma ġietna din l-opportunità li għandna erba' kunċerti aħna hemmhekk, għandna tnejn ġo Sydney u tnejn ġewwa Melbourne u se tkun esperjenza oħra bħalma kellna xahar snin ilu meta morna u għamilna meta morna l-ewwel darba u kellna tlieta kunċerti dik id-darba. Bil-kontra kien wieħed ġo Melbourne u tnejn ġewwa Sydney. U kienet esperjenza li tħalli effett fuqek għax anki tintaqa' speċi ma' Maltin li jgħixu f'post ieħor. Forsi għal dawk li għandhom min jiġi minnhom emigranti, Xejn speċjali, imma jiena m'għandix, m'għandix, naf li kelli xi ħadd fil-familja il-Kanada, imma m'għandix min hu l-Awstralja jiġi minni hekk. Allura kienet ħaġa, esperjenza ġdida li niltaqa' ma' Maltin li ħallew Malta marru għamlu ħajjithom ġdida hemmhekk. Mela mhux ġo kontinent. Reġiment ieħor. Però Hemm kif tkun l-atmosfera tal-immigranti l-Maltin meta jaraw bħalkom band band Maltija, jaraw Maltin minn ġod il-blata żgħira x'dej dak il-kobor li hemmhekk, aħna ġod ikkalli jaraw hemmhekk. Japprezzawha ħafna, eh? Japprezzawha ħafna ħafna ħafna jgħidu biex, speċjalment mużika Maltija, veri telgħu ħafna minn Malta, ikantaw hemmhekk jafu x'qed ngħid. L-esperjenza li jkollhom ma' emigranti Maltin tal-Awstralja hija fenomenali, ġifieri għax jilqgħuk immens, jista' jkompli jgħid Eric għax għandu parti mill-familja tiegħu hemm. Jiena
kemm ilna nduqquha Malta, qatt rajt affarijiet li rajt hemmhekk. L-entużjażmu u r-reception li tawna qabbadni l-bark. Alright, vera, jiena għandi ħafna kuġini u zijiet hemmhekk, jiġifieri li. Mlejna nofs sala
Alla kienu huma.
Però dik il-ħaġa li daw ġew xi satej qabel jistennew fil-kju biex jidħlu fis-sala, jiġifieri. Daw affarijiet ma tarhomx Malta, jiġifieri nagħmlu ħafna. events u hekk Malta, ma ma jkollniex dik it-tip ta' riżen.
U meta meta nitkellmu fuq l-immigranti, x'tip ta' kanzunetti tagħkom ikunu qegħdin ifittxu hemm l-immigranti, hemm xi ġeneru partikolari li forsi joġobhom aktar minn ġeneru Malti li iktar hu. U mhux mhux essenzjalment sob soms tagħna, ġifieri aħna għandna bil-Malti tajbin u speċjalment tal-Milied u hekk, imma daw il-classics bħal Xemx u Niftakar fik u Se jkolli nemmen daw il-classics dawk isom kun qed jistennewhom ġifieri. Kull kantant jew kantant li telgħet hemmhekk Tinterpretahom daw il-daw fis-sens. Mela, antiċipajt biex ftit hawnhekk ukoll anke bil-kanzunetti Maltin u anke wkoll b'tal-miliet li nixtieqna nkun bot issa l-aħħar parti ta' din l-intervista biha. Għaw ħafna għandhom il-mentalità illi. Eh, Tiġi sajt li titpupa intu kol. Eh? Le, marriċ, marriċ, marriċ, marriċ, pupa. Soldat, eh, soldat kif xie bħalek il-kanzunetta. Nitkelmu aktar il-qoddim bħala di. Però ħafna għandhom l-idea li l-extend huma grupp li li tini tini żmien il-miliet u kanzunet oħra dik tal-Father Christmas jew Christmas Father, jaħsbu li daw biss huma il-kanzunetti li għandhom bil-Malti il-grupp extend il-bija biex din aktar fuq il-mużika New Wave u ska kif qegħdin ngħidu, però intkom għandkom ukoll anki kanzunetti bil-Malti u jekk għandkom xi ħsieb illi kif hawn dan il-boom ukoll anki għal kanzunetti bil-lirika Maltija, Jekk għandkomx il-ħsieb forsi għall-futur illi tagħmlu xi xogħol ġdid, xi materjal ġdid bil-lingwa Maltija. Interessanti li forsi għal ħafna li ma tantx jafuh li f'dawk li jkunu viċin tax-xena tal-mużika Maltija, aħna bħala grupp kien lura lejn l-1991, 90 li bdejna anke qabel fit-tmeninijiet. Fit-tmeninijiet, pereżempju, aħna kellna kellna mill-garaxx. li kienet mużika stil tagħna bil-Malti. Kienet tiftaħ kull darba l-programm televiżiv mill-garaxx kull ġimgħa, kien mużika bil-kant tagħna, l-mużika tagħna, bil-kant tagħna, ġifieri, ġifieri aħna bħala mużika Maltija mmorru daqshekk lura. U mbagħad fid-disajnijiet kellna karriera sħiħa anki anki qabel, kellna karriera sħiħa fil-festival l-ewwel kienna jgħidulu l-festival tal-YTC. U mbagħad biż-żmien Ġie il-Festival L-Għanja tal-Poplu. Aħna għandna ringiela sħiħa ta' songs li ħadna sehem fil-finali ta' L-Għanja tal-Poplu. Ġifieri min hu min hu ta' dik il ta' dik il għandu għandu l-esperjenza ta' L-Għanja tal-Poplu u jsegwi ħafna l-għanjiet Maltin jaf x'qiegħed ngħid ġifieri. Sa l-aħħar darba li ħadna sehem fl-Għanja tal-Poplu ġifieri bħala grupp kien fil-bidu tad-disgħinijiet. u bħala grupp l-istess l-Unjoni tal-Poplu daħal għal Ażem fl-2017 kien jisimha b'kelma is-song. Eh, ġifieri eventwalment album songs bil-Malti anki dawk biss se jkollna aħna. Kenna dak li semmejtek tal-Awstralja, dawk qed ngħidlek barra tal-miliet, eh? għax tal-miliet għandna da bil-album li ħriġna fil-91. Sewwa, fl-1993. U tletin sena wara kif għalaqna tletin sena minnu, ħriġna double album ieħor tal-Milied. Imma anki kantanti magħrufin barranin, tieħu timbru b'xi ħaġa, aħna għandna timbru tini tini żmien il-Milied u l-Christmas Father. Nirringrazzja l-bambin ta' ġbiri, aħjar, aħjar Min li m'għandniex timbru, għandna dak it-timbru. Imma anki alla volja it-tieni album ta' 30 sena wara kien fih tracks validi u sbieħ ukoll, xorta n-nies jibqgħu jsemmu l-oriġinal l-ewwel wieħed. Qed tifhem? Ġifieri dik hija l-istorja tagħna, ir-relazzjoni tagħna mal-mużika Maltija. Ġifri mhux qed teskludu il-fatt illi xi darba naraw il-vinyl bil-kanzunetti Maltin. Iva, le, definittivament.
U għandna kanzunetti Maltin kważi daqs kemm għandna kanzunetti bl-Plizza. Eh, però però hemm għadu li kurzita wkoll anke l-album l-ewwel net kif lestu batuhom nar fuq iċ-ċellil tal-kanzunetti tal-kanzunetti Maltin ħalli nkomplu wkoll anki inwaslu aktar varjetà. Hemm lil ħafna ħafna wkoll segwaġi illi għandna. Dan l-album li qiegħed fil-pipeline, ħad tkun qed tużaw kanzunetti eżistenti, kanzunetti li diġa ħarġu għalkom il-ksib li tikbu xi materjal ġdid ukoll. Tal-Awstralja għandna 14 trek kollha ġodda. Dak ovvjament se joħroġ Malta, l-ewwel se joħroġ l-Awstralja, Sewwa, però jkun hemm xi tracks li huma indirizzati lejn l-emigrant Malti. Mhux kollha, ġifieri, imma hemm ħafna validi għal Malta. Però jkollu b'dik it-tema, għax ovvjament la sejrin l-Awstralja se noħorġu hemmhekk, però Malta se noħorġu ukoll. Ġifieri jien inwedek hawnhekk minn min qed jismana li kif Malta noħorġu jiena werik nerġgħu niġu hawnhekk u nġibulek kopja. Mela, la terġgħu tiġu minn dwarek, imma ħankunu fl-istudju il-ġdid, il għaliex hemm. Proset. Kurżità oħra din illi ħa naqsmuhom mas-semmija tagħna, aħna fi ftit ta' ġimgħat oħra ħan immuvjaw għal studios ġodda, studios aktar modern, mhux għax dan u għandi iktar. Però modern ħafna, però dejjem noħlu illi inkabruna. Dik li għatlek l-ewel jinsabiħa. Kiku għatħares lejn minn fejn bdejt, eh, biz. Għawek ma wasalx. Eh, Pero kursi dajja, ċaru għarek illi Niftaker meta mmorru lura aħna bħala radio dak iż-żmien Radio Galaxy meta laqna l-ewwel anniversarju sena konna minna parti u kontu intom il-main act li ġejtu tkantaw fil-ġifri bdejtu meta miltu sena u possibilment inħat kun l-axħar intervista illi għamilt f'dan l-istudio għat kunu inkom għalek sedu illi illi laħdu ġuri, eżat.
Kienu l-għura li dik il-arġajn emmek biex niċċelebraw is-sena tiegħek għax inti unur għall-fatt li konna magħżulin li niġu nonorawk bil-preżenza tagħna. U nirringrazzjawk fl-istess waqt ta' kemm inti tippromowtja u ssib ħin għall-mużika Maltija. Dika imprezzabbli għax kieku l-artisti kollha Maltin jagħmlu dak l-isforz, biex joħolqu din il-mużika oriġinali, biex joħolqu din il-mużika li qed ipaxxu lis-semmiegħa tar-radios. Kieku din ma immaġina kieku din ħadd ma jdoqqilhom, x'tiswa? Xejn ma tiswa. Noqogħdu nisimgħu għad-dar u ngħidu bejnietna flimkien, ngħidu eh, kemm kienet tajba dik, kemm kienet jew kellha jkollna xi okkażjoni fejn ir-rigni jkunu f'idejna u ngħidu daqqejnieha, imma still in-nies ma jkunux jafuha qatt ma, għax in-nies l-ewwel jibdew jisimgħu fuq ir-radio, b'hekk jidrawha d-diska, ġifieri ċ-chances li jidrawha u li tintgħoġob jonqsu ħafna. Ġifieri minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilek u 'l dawk kollha li jimlew il-programmi tagħhom b'mużika Maltija għax aħna l-artisti kollha Maltin mingħajrkom aħna m'aħna xejn. U ssibu koperazzjoni mill-preżentaturi Maltin, mir-radios Maltin, kuntenti jew kellha tixtiequ aktar? Nixtiequ iktar, nixtiequ iktar għax hemm nies bħalek li jgħinu ħafna mill-qiegħ il-qalb. Hawn stazzjonijiet li jgħinu mill-qiegħ il-qalb, però hawn stazzjonijiet oħra le ma jgħinux. Ġifieri qed inkun sinċier, jiddispjaċini imma l-verità dik hi, hawn stazzjonijiet hawn Malta le, ma jgħinuhiex il-mużika Maltija. U xi kultant jgħidu li jgħinu l-mużika Maltija u mhux vera ma jgħinuhiex il-mużika Maltija. Però hawn ħafna stazzjonijiet iva jgħinuha l-mużika Maltija. Għaw ħafna stazzjonijiet min jgħin għal mużika Maltija. Għaw xi oħrajn, għaw xi oħrajn li ma jgħinux. Iduqqu percentaċ ta' mużika lokali, eh, ġibi għonek ma nafx t-esistix din. Pero, pero jina nara, jista sikkina ta' minn zewġ laħat la darba tħalla f'din il-diskussjoni. Aħna għonek, Radio 105, Galaxy sejħulu li tridu li tridu intom. Indoqqu mużika Maltija, però xorta waħda għandna il-kriterji għax indoqqu ta' kanzunetti Maltin illa għaliex x'jiġri hawnhekk. Ikwanna ħafna talbiet, ħafna talbiet minn persuni tgħid li kulħadd irid jibda minn xi mkien, ħafna talbiet minn persuni Ħafna drabi minn ġenituri wkoll. Isma' it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi ħarġet kanzunetta toqqiela fuq ir-radio, tisma' pereżempju recording u tibda qisek qed tisma' litteralment bot tal-piżelli, qisek qed tisma' kanzunetta f'bot tal u tibda tajt, tipprova tispjegalu dak li jkun, tipprova tispjegala, isma' hemm ħafna drabi jkun hemm kanzunetta tajba ta' però recording ma jkunx daqshekk tajjeb, jew kellha ħafna drabi mbagħad ikun hemm recording tajjeb U l-kanzonetta ma tkunx ma tkunx daqshekk ma tkunx daqshekk. Le, ġifieri eh, wieħed irid wieħed irid jifhem illi li kun hemm kriterji.
Irid kun hemm il-kriterji. Għandna l-kriterji jekk kanzonetta mhix tajba jista' jkun ħariġa l-aqwa grupp li hawn Malta ma tsibx posta fuq il- Anzi nkompli miegħek huwa dmir tiegħek u ta' kull stazzjon li iżomm dak il-livell għax jiena ma rridx fl-ebda moment li biex idoqq mużika Maltija iwaqqa' l-livell tiegħu, però naħseb kull min qed jismagħna jaqbel miegħi li llum hawn ħafna livell għoli ta' mużika Maltija. Ġifieri eh, li żomm il-kriterju huwa dritt tiegħek, naqbel miegħek mija fil-mija, imma llum hawn ħafna minn fejn tażel eh, mużika Maltija u ħafna artisti, anke mhux bil-fors tkun topp il-mużika tagħna, tkun topp il-mużika ta' grupp ieħor, ma jimpurtax, imma nitlobukom lil dawk l-istazzjonijiet kollha biex tgħinuna għax aħna jekk ma tkunux intom għalina aħna ma nkunux neżistu.
Mela, qed nħobbiex ħafna nitkellem magħkom il-ħin għaddej, ma nafx jekk qabel intemmu din l-intervista il-messaġġ tagħkom, il-ħsieb tagħkom. dwar eh, dak li għaddej bħalissa x'qed ngħixu l-preżent aħna wkoll anki eh, bil-lonċ tal-album il-ġdid eh, tagħkom. Dawk id-dilettanti nerġa' nur ħafna wkoll anki din il-12 inch version hawnhekk dawk li huma tal-età tagħna forsi jistgħu japprezzaw ħafna aktar jafu ħafna aktar xi tfisser din. Isimgħu minn morru qbux roli. Din mor oqbdu xtruwel għaliex xi ħaġa li naħseb qatt ma saret u Malta li grupp ikollu il-remixes il-12 inch version u din żgur li ħad tibqa' rekord jew l-ewwel grazzi wkoll tajtuni l-isbaħ rigali li sajtu t-turi li ġejtu hawnhekk ħad tkun parti wkoll mill-kollezzjoni. Jien ngħidilkom grazzi, inħallikom biex twasslu l-aħħar messaġġ qabel nistidinkom imbagħad għal meta jkollkom materjal ġdid biex terġgħu tiġu wkoll kif aċċennejna wkoll anke fl-istudios il-ġodda. Jiena sempliċi, jiena dak kollha qed jisimgħu dak kollha qed jarawna. Eh, messaġġ żgħir u sempliċi. Ħbieb, inħobbu lil xulxin kif nixtiequ li jħobbu lilna. Proset, messaġġ tiegħi huwa ehm, nixtieq li għala 40 sena, 41 issa, u nixtieq li fil-mużika.
Eh, fil-mużika, fil-mużika, ehm, nixtieq li naqpaw natu iktar prodott però li jdoqqulna l-istazzjonijiet jagħmlu iktar effort napprezzawha ħafna.
Mela jiena nirringrazzjakom, nieħu spunt minn dak li għadu kemm qal Eric, jalla dal ħafna artisti żgħażagħ illi jew bħalissa jgħaddu 40 sena u nibqgħu narawhom eh, joħorġu materjal ġdid u jkunu aktar avventurużi għaliex mhux sempliċement kemm inti sajf qudiem il-mikrofonu kantajt kanzunetta, Trid tkun aktar avventuruż u tagħti materjal tajjeb bħalma tajtuna intom. Grazzi. Grazzi lilkom. U nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata.
Grazzi, grazzi.